Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãhaipyre porundy mbo'esyry pegua. Maitei mba'éichapa, temimbo'ekuéra porundy mbo'esyry pegua, oĩ penendive mbo'ehára Mariano Lezcano García, Ñanemandu'áke ñañemoarandukuaa mamo ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta jehaipy apopyrã rehegua. Mbo'epyrã ko árape jaguerúva jehaipy apopyrã. Jaikuaáta ñepyrũrã jehaipyretepy tembi'u apopyrã rehegua avei. Ko árape jahupytyséva oñemombarete ikatu ikuaapy tembi'u apopyrã rehegua. Ohechakuaa tembi'u apopyrã mbohapyha oikuaa jehaipy retepy. Jahechakuaa ko ata angápe oĩha hína peteĩ pehẽnguekuéra oñombyatýva ha'etévaecha chéve hína ku oporoha'arõva hína. Mávapepa oiméne oha'arõ hikuái. Hi'ãitépa oĩpa oúva hína mombyrygua? Hi'ãicha upéicha hína. Jahechamína, ndapépe katu oñembojáma mba'yruguatápe oúva hína táva Argentínagui, tetã ambuégui. Mávapa oiméne ou? Rolfingo he'íkuri oha'arõha hína iprímo ou táva hendápe, Ha ha'e katu oñepyrũma ojepy'apy mba'épa ikatu ome'ẽ chupe térã mba'épa ikatu ojapo oguerohorývo ha oguerohoryvévo ha oguerohoryve hag̃uáicha avei mba'épa ikatu ojapo, moõpa ikatu ogueraha, mba'épa ikatu ojapo hína mba'eichagua tembi'úpa. Avei ikatu ho'use hína Rolfi, prímo oúva tetã Argentínagui. Jehaipy retepy, ñepyrũrã, péva rehe ñamba'apóta ko árape jaikuaa hag̃ua mba'éichapa oñembohete hína peteĩ jehaipy. Ko'ápe jaguereko peteĩ jehaipy ohechaukáva hína mba'eichaitépa oñemboheko, ha'éva hína peteĩ ñe'ẽpoty. Péva jaikuaaháicha hína oguereko iñakã, tapicha ohaíva ha oñembohetéva. Ko'ã rupi jaguereko hína ñe'ẽ poty ojehaíva ñe'ẽ papára oikuaahaichaite, noĩvéima hína pe mbojojaha rehe, ha katu ymave guare umi ñe'ẽ papára ohai oipuruhápe hína umi mbojojaha. Upéva rehe ha'ekuéra nosẽi pevaite rehe omba'apo. ha peichaite avei ko'ã rupi hína ha'ekuéra ojapo ñe'ẽpoty, ndoguerekovéima mbojojaha ohechakuaáva ha ha pejokóva chupe hína ohai hag̃ua, ha katu ohaíntema oimehaichaite. Kuaha ñe'ẽpoty ja'eháicha, oguerekóva hína hetepy avei ikatu aẽichagua ñanemoarandu jaikuaave mba'éichapa ojehai, mávapa ojehai, mávapa omyakã. ha mba'eichaitépa ikatu mba'épa jaguerekova'erã hína ikatu hag̃uáicha jahai. Pe ipirũ rehegua, pe ahai hína jaguerekóramo jaguerahakaséva ñande rapichápe, ñane angirũme, ñande sy, ñande ru, ñande jarýi, ñande taita opytáva ñandehegui mombyry jaguerahakaséramo chupekuéra pe ipirũ, péva rupive ikatu jajapo. Ko'ápe jahecha hína ta'anga ohechaukáva ñandéve Peipirũ mba'eichaitépa ikatu jajapo. Péva rehegua ikatu jajesareko ha ñande voi ikatu jajapo hína pe jaikuaahaichaite, ñande jaipotahaichaite ha ñamoĩve upe ta'anga térã taiguasu ohecháramove hag̃uáicha umi og̃uahẽva hína pópe pe peipirũ rehegua. Haipyre aravai rehegua. Péva hína avei jaguereko ikatúva hína jajuhu ñe'ẽ marandu jehaípe, og̃uahẽva ñandéve hína mba'eichaitépa hína pe ñande ára rekóta hína ko ára, ko árape, ára pokõindýpe, ára pokõindy pahápe ha mba'eichaitépa avei hína ikatu ñamoñepyrũ pe ñande ára pokõindy, ñañepyrũvo hína árateĩ. Arateĩ, arakõi, araapy, ararundy, umívape jaikuaa hag̃ua hína mba'eichaitépa pe ára oñembohekóta hína. Upevarã jajesareko'imiva'erã ko'ãichagua marandu oguerúva ñandéve rehe, ára haipyre, ára vai rehegua. Ko'ápe jareko hína avei mba'eichaitépa hína. ojehaíva ha jaguerekóva hína osẽva haipyre marandu jehai pype reheguáva. Ha'éva hína marandu térã notísia avei oje'e chupe. Jaikuaave hag̃ua hína tembi'u rehegua haipyre retepy jahechakuaa hína ko'ápe jaguereko sópa paraguaya, mba'eichaitépa ojejapo, mba'e mba'épa oñeikotevẽ ha mba'éichapa jajapóva'erã. Pevaja ñanderehéntema oĩ hína ikatu hag̃uáicha jaiporavo pe tembi'u ñande jajaposevéva ha ja'usevéva. Jahecháma hína jaguerekoha sópa paraguaya, mba'épa oikotevẽ ha mba'eichaitépa ikatu avei jajapo. Pépe jaguerekóma ha'anga avei ikatu hag̃uáicha jahechakuaa ñanderetera'ãtapa hína ja'use hag̃uáicha pe sópa paraguaya. Jaikuaa hag̃ua mba'eichaitépa oñembohete ñepyrũrã katuetei oguerekóvarã héra, mba'épa pe oñeikotevẽ vahína ikatu hag̃uáicha jejapo. Avei jaguereko hína pe ñande rekombo'étava mba'eichaitépa jajapovarã. Péva ndajajavýivarã ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve Sopa Paraguaya jajapótava. térã ambue tembi'u, avei jajesarekova'erã opaichagua jehaipyre jejapótaramo, jaguerekova'erã oguereko jaikuaava'erã ha jaguerekova'erã avei ñane akãme oguerekova'erã katuete héra pe mba'éichapa ojejapo ha mba'eichaitépa oñembohete avei. Ko'ág̃a ñañe'ẽta tembi'u aporã rehe, jaikuaavata hína ko'ág̃a mba'eichaitépa pe tembi'u. Ha mba'eichagua tembi'úpa avei jajapóta hína ko árape? Jahechakuaami sópa paraguaya, péva ha'e ñane tembi'u ñane mba'e teetéva ha héva avei. Ñaikotevẽ peteĩ kytã avati ku'i, un kilo avati ku'i ñaikotevẽ hína péva jajapo hag̃ua. Natekotevẽi tuichaiterei. Poteĩ ryguasu rupi'a, ñandyry térã ñandy. Kamby térã kambyry py'a, juky ha sevoi. Peteĩ sevoi hi'áva, pevae ñambo'i sa'i porã ha ñamoĩma hendie ikatu hag̃uáicha jajapo. Mba'eichaitépa péva ikatu jajapo he hag̃uáicha? Ñamoĩke chupe kyre'ỹ, mborayhu ha avei pe ñambojehe'a porã va'erã ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve ñande sópa paraguaya. Ndaha'éiva ivaínte. Va ivaínte jajapótaramo, ndahemo'ãi. Jajapovarãhe hag̃uáicha, aníke ñanderesarái pévagui. Ápe omombe'u ñandéve mbykymi mba'éichapa ikatúi hína jajapo. Reguerekopa rire umi mba'e ojejerure va'ekue ikatu. Peteĩ mba'yrúpe térã ñaĩ'i. Eñepyrũta embojehe'a ryguasu rupi'a, ñandy, juky, kesu ha kamby. Upe rire, reipoítama pe avatiku'i ha rembojehe'a porã ojuehe. Hyku porãvo meve, rembo'íta se voi ha rembosyryry upe rire, remboipoipaitéta pe mbayrúpe ha Eñepyrũre mbojehe'a ojuehe. Upéicharamo, jahechakuaa hag̃uáina mba'eichaitépa oñemboheko ko jehaipyre kóva, jaguereko sópa paraguaya orekoha héra, mba'épa oñeikotevẽ, ha avei mba'eichaitépa ojejapova'erã. Upéicharamo jaguereko sópa paraguaya oñeikotevẽva, jaguereko. Un kila vatiku'i, se, poteĩ ryguasu rupi a, ñandyry térã ñandy, péva ñanderehéntema oĩ. Jaguereko kamby térã kambyrypy a, juky ha se voi hi'áva. Pépe ojekuaáma hína ha'angápe mba'eichaitépa opyta pe, péva jejapo porã ramo mba'eichaitépa héta ha ja'use hag̃uaichaite avei. Mba'éichapa ikatu jajapo kua ñande reko mbo'e porã? Upevarã jajesareko va'erã umi ñane mbo'e porãva rehe ha ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve pe jajaposéva. Mba'eichagua? Pe opaichagua tembi'u rehe jajapótaramo, jajesareko porã va'erã hína mba'épa ogueraha, mba'épa ha mba'eichaitépa jajapo va'erã ikatu hag̃uáicha osẽ porã ñandéve. Py'aguapýpe jajapo va'erã, ndaha'éi py'atarovápe. Py'ataraguápe jajapóramo, ndahéi. Py'a guapy porãme jajapóramo katu heterei osẽ. Mba'épa, mba'eichaitépa ojejapo hína sopa paraguaya? Reguerekopa rire umi mba'e reikotevẽva peteĩ mba'yrúpe ña'e'ỹ térã ña'e kakuaa amigávame, ñañepyrũta ñambojehe'a ryguasu rupi'a, ñandy, juky, kesu ha kamby. Upe rire repoítama pype avatiku'i ha rembojehe'a porã ojuehe hyku porã meve. Rembo'itase voi ha embosyryry upe rire rembojehe'apaite. Rembosako'i peteĩ mba'yru ñandyry reheve. Erembojy hag̃ua tatakua aku porãme. Jahecha jey. Jajesareko ha jaiporavo oĩ porãva. Jehaipy apopyrã. ma'ãitevapa hína péva, mombe'upy, tembi'u aporã, marandu, mavaitévapa hína umíva apytépe, jaguerekóva jahaypy apopyrãpa máva hína, mombe'upy, tembipuru apopyrã térã marandúpa. Pépe jahecháma hína ha'eha tembiporu apopyrã. Jajesareko ha jaiporavo oĩ porãva. Ohechaukáva mba'e ha mba'éichapa ojejapovarã umi mba'e. Umíva hína pa ikatu, mombe'urã, maranduhai, térã apopyrã. Mavaitévapa hína ko'ãva apytépe ohechaukáva mba'e ha mba'éichapa ojejapovarã umi mba'e, mombe'urã, Maranduhai apopyrã. Jahechami mávapa. Apopyrã ha'e hína pe ohechaukáva mba'e ha mba'éichapa ojejapo va'erã umi mba'e. Emoĩmba he hẽve ramo térã ne nahániri ramo. Oikóva ñane retãme jajuhúta jehai ñembosareiha apytépe. jahechamimavaitévapa? Nahániri. Jajapo hag̃ua tembi'u jahekava'erã jehai apopyrãme, jahechami hépa térãpa? Nahániripa. Héẽ. Péva ha'e hína pe jajapo hag̃ua tembi'u jaheka va'erã jehai apo pyrãme, ndaha'éi ambue hendápe. Ñe'ẽpotýpe jajuhúta pohã ñana jeporu, jahechakuaami hẽvepa térãpa nahániri. Ha jahechakuaa hína pépe ñe'ẽpoty pe jajuhúta pohã ñana jeipuru nahániri, pévape ndajajuhumo'ãi pohã ñana Jaiporu. Mohu'ã. Ipahaitépe jahechami jey mba'épa hína ñame'ẽ ra'e ñanemomandu'ami jey jehaipy ñemohenda rehe. Tembipuru tembi'ua porã, Mba'éichapa oñemboheko jehai apopyrã, héra, Oñeikotevẽva ha mba'éichapa ojejapo. Péva hína peichaite oñemboheko hína jehaipy ha porã pe tembi'u rehegua jahekáramo. Katuetei oguereko héra oñeikotevẽva mba'éichapa ojejapo.